Hello, my people. How na dey? Welcome to Bible Gist Naija, where we dey gist Bible matter for pidgin. If na your first time for Bible Gist Naija, I welcome you specially. Yeah, so my people. So for the last episode, I start the Joseph series, the story of Joseph. Many of us could be familiar with, with the story, but some persons too we never still hear about this story. But this na Bible Gist Naija, where I go break everything down for you, where you go take follow up. So our today gist dey cover Genesis chapter 37 from verse 12 to verse 36. This now the continuation of the last episode will be the part one of the Joseph story. So today we don't enter part two. So so I go like make you go checkmate Bible, may you see waiting Genesis chapter 37 from verse 12 to 36. dey talk about so dat you too go for fit follow up de gist very well as e take dey come. So my pipu right about now make we enter today gist. So my pipu for de last episode remember sey I tell una sey as papa Jacob take give Joseph the coat of many colors na so the brothers dem take dey vex too say why him just dey do things for am anyhow just dey favour am anyhow wey be say dem dem dey wey be dem dem wey be the first set of children wey him don get this one wey be the last na him come dey do like say na only him wey him get so that one join together plus the dream wey Joseph come dey dream dream up and down as the based on the dreamer wey he be na everything follow dey vex the brothers dem so one day na so papa Jacob come call Joseph. Say, Joseph, how far na come? Come and send you message. You know wetin go happen? Go carry that your fine coat, that your coat of many color wey I give you so. Wear am. Make you come. Shebi your brothers dey go bush go uh, go take care of animals. Je- Joseph say, yes. And uh, Jacob say, okay, I go like make you wear that your fine coat wey I give you so. Make you just dey paparazzi for the road, dey go. Carry am, make you go check on your brothers make you see how dem dey do make you for carry food too go give dem. As papa Jacob talk like dis, Joseph happy sey um im dey go because anytime wey im dia father dey send am to go meet check on dia brothers like dat, im dey always happy. So na so im gree, im happy, im no sey okay Papa give me the message tell me give me everything give me the food give me everything water make I carry dey go no time to waste na so Papa Jacob tidy everything carry am give Joseph as Joseph take dey happy dey go so he no know say na wahala wey he don dey enter. As he take dey go, dey happy, dey jump for road, dey dance for road, dey go to go find him brother so. He find, find, find, find, find, come let her sight them from far. As he sight them from far, he come hail her, he come hail Reuben say, Bros, bros Reuben. All of them come turn, come see am. While him, him dey happy as he see him brothers, him brothers vex don full their mind, especially as e be say they come see am again with that coat of many colors. Na there oh, dey begin dey plan evil against am. Dis one dey talk im own, dis one dey talk im own. Everything, dey just dey plan different different wicked things wey dey go fit take do am. Na so one of dem say, as im dey come like dis now um, no time to waste, make we just finish am, make we kpai am, then make we see how dat im dream go take come to pass. Na so Reuben wey be the elder one say, No, no, no, no, no, make una no do this thing. Even as dem still dey do am like this, Reuben still get small sympathy inside am. Come say, No, no, no, make una no do like this. Instead, you una see that pit wey dey there, make we throw am inside the pit so that he go get small sense. Maybe by the time he go come out from the pit, he no go wan talk about those him dream dem again. na so dem come carry am as he near dem, as he don come near dem as dem just collect de food dem for im hand na so dem hold am commot im de de coat of many colors for im body beat am small na so dem carry am throw inside de de well and dat well don dry for how many years dem never dey use dat well water no dey even rush inside na so de thing dry like where harmattan don heat. na so dem leave am inside there o. So e get when e reach as dem just dey dey gist dey jolly dey chop their food wey e carry come na im dem come see all those um slave trade people dem wey dey pass na so one of dem come say um bros dem instead of us to just waste talent like dis or leave dis boy here Wetin una go think, make we sell am give dis people na, make dem carry am go, make we make we still know sey we still achieve something on top. How una see am? Na so dem say um Wisdom wan finish you, Wisdom wan finish you, make we do like dat. Na so dem come carry rope throw inside give Joseph, im come hold de rope, dem come drag am out. As those people near, na im dem come carry Joseph hand over to dem, collect small money wey dem take collect. just like this na im joseph take enter slavery ah but these men dem really get mind o see how dem sell their own blood brother like say na gala like say na gala wey dem dey sell for road for where you know all those gala wey dem dey sell for road where hold up dey because e no make sense at all even come see the the amount the price wey dem take sell am price wey dem take sell talent just for twenty silver e no make sense at all but on the other hand too papa jacob no try because

pass the other, no let am show, make e just dey with inside your heart because if you begin dey do all these things, dey show this favoritism openly, e dey cause wahala. E don start tey tey, no be today, e first start for bible between Joseph and im brothers. As the story still dey go on, you go still see reasons why every decision you dey make where your children dey, you have to dey fair with all of dem. Make nobody, make no no other de other person no come dey feel sey um papa no like me or daddy no like me or paale no like me. Na dis one im like pass or e no like us, na dis one e like pass. So make we dey careful. So now wey be sey dem don sell Joseph give dis Egyptians wey dey pass so, no be there de story end oo. Wetin dem wan go house now go tell papa Jacob, dat now na wetin dem begin dey reason, dey deliberate. na so one of them just say ah we no reason this matter too much we don do wetin we do we don do am good the good thing be say we no even kill am sef at least we still pity am na just slave wey we slave people wey we just sell am give na dem say okay make we just tear him those dye him coat of many colours small make we just tear am then soak am inside the blood of one of this goat make we just kill one of this goat dem then soak him blood inside carry am go house when we reach house make we cry make we fake cry tell papa say wild animal as him dey come say dem no even know say him dey come say as dem wan dey come back na him dem see am for road where wild animal don tear am finish dem no even see any part of him body na just the cloth wey dem see na so dem say sha this idea make sense make we do am like that so as dem take dey go dem reach house dem never even near because papa joseph know say papa jacob brother know say joseph na pikin wey be say he no dey stay one place as dem follow dey take dey come back so say na him for don even first dey run come for front dey dey jump jump up and down he no see joseph Once na so im eye don dey red, e come look, e come bend down come look, e come see sey dem hold im coat for hand. Na there Papa burst cry, dem never even tell am wetin happen o. When dem come reach where im dey finally, e come say, Papa, see wetin we see o. we dey come back from the bush wey you send us go we go take care of animal na so we jam our brother body cloth we jam our brother cloth for ground only him bone dem na we see as dem tell am like that na so Jacob break down Jacob break down, he weak am, he no know wetin he wan do. Na so he begin dey cry, begin dey cry, come wear sackcloth, come pour ashes. That na how he take enter the mourning mode. So my people, na so Joseph take enter slave people hand o, and na so dem take carry am go the land of Egypt. di brodas dem go back house with fake heavy heart wey dem carry go. Dem don do dia mind, dem don happy sey dis one wey come sey we go later dey bow down for am one day, im go be lord over us one day, we don sell am, e don go. But dem no know sey Baba God just dey dey direct the bigger script. This na wetin dem no know. If say dem know say those their actions dey lead to something better for Jesus, dem for no do am. So my people, na here we go end today gist. But if you wan know wetin go happen for the land of Egypt wey Joseph dey go so, no miss the next episode because na there the main gist dey start. So abeg comment for our comment section, like our videos, share the video with your fri with your friends and family, share am with your guys. This na Bible Gist Naija.